Ka lo lawm leh vek a che u, duangin ka ek chif thei lo a, kan in hrethiam hram hram dawn nia. Zanin atan chuan hmeichhe tleirawl leh rulpui kan thian ho tawn mak tak mai kha. Tlai khat chu ka thian te nen chuan lui a kal tum chuan kan in siam a, kan in siam mek lai chuan Kan thiannu Sangtei chu a lo lut hlawl mai, Ehe, Sangkawi chu enge ni ta ka tih chuan a dak zat zat, Tawngkam hi chu eng pawh hi sawi se, a ni kher hi chu a dang chu a nal a ni e. Sangtei chuan, Sangkawi min ti ziah suh. Ka kawi lo bawk rang fahran chuan a ti a. Thuthleng seia a thut rual chuan, U Muan, khawi lama kal tum ngei in nih a tih chuan ka thianpa Nunpuia chuan, Sangkawi, i hriat ve zel a ngai lo a ti chu. Inchhungah chuan an in um kual, an ri teng tung mai. Rei lo ah chuan Sangtei chuan, Ka u muan, khawiah maw in kal dawn a? a ti leh a. Chhan ka tum lai tak chuan ka chhan hma hret chuan ka thianpa Sawma zawk chuan, Sangte, i lo kal ve dawn a nih chuan ka hrilh ang che a tih chuan Sangtei chu then sakin invansual hlawm tak a ti nak nak a. Ka thianpa chu a melh naw lo kher mai. Sangtei chuan, In kalna hmun a zirte pawh a niang chu a tih chuan ka thianpa chuan remsa ruak a tein a an ti chiah chu thutna bula ka helmet chu a rawn thlawk fua mai le. Sangtei chu a lung a awi hran lo a ni. Ka thianpa chuan, Ana, Sangkawi, Kekawr te sen a vara tial an ti leh zet zawng. Nui ar ar pah chuan Sangkawi chuan Sawmhmai hlai ngawi trawh trawh a tih chuan kan in sum thei lo tlang kher mai, kan nui chhuak ta vek mai a nih kha. A ni lah tak a, Rema leh Sangtei hi tuikhurah chance an lo nei kha. Kan thiansangu hian kan zu phawk kha a nia, Remala a thawmhnaw ha hman tawh lo, Sangtei pawh kekawr te leh bra nen a ding tawl mai a nih kha, ka mitthlaah a lo lang rum rum a, Rema hi chu kan kawm rual a ni lo, mahse kan venga mi tho a ni a. Keini thian ho ai chuan a u daih zawk a ni. Sangtei melh zawk pah chuan, Luiah kan kal dawn ka tih chuan Sangtei chuan, Dilah kal zawk ang u. Chuan, Ka thiante pawh ka lo hruai ang a. Chuanin Mikhual tleirawl chhe lo deuh ka lo hruai tel dawn alawm a tih chuan harh zawk ang mai hian kan thian ho chuan in melh zuk zuk in kan thian te ka thian te chuan kan kal zawk mai dawn a mi Sangtei hriat loh chuan rawn ti sur sur in pawi hlei nem ka tih chuan ka thian sawma chuan Ani hi kan thian zingah chuan a pang ber a ni a, Sangte, dawt i sawi vaih ka vel ang che a tih chuan lo hmanhmawh ula, a ni mai tih hnup pah chuan in atang chuan in atanga chhuak in atanga chhuah tum in chuan kal vut in kawngka ding chung ding chunga rawn leh hawi leh pah hian In duh leh lo kal lo u la, in thu thu. Keini chu kan kal dawn tho ti zat zat chuan Tetei teinah kan lo nghak ang che u tih zawm zatin a kal nghal a. Keini thianza ho pawh chu kan phur kher mai. Awi mikhual nula, Sangtei tlangval thiau pali rilru sawhsawn tir thei a chu. Infiam bawk bawk thin mah ila. An hmeltha dawn a ni tih kha tih kha lo ring phawt mai ru aw. Kan thian za ho chuan kan inzui chhuak a, te Teite in kan kan thlen dawn hnaih chuan Sangtei lo ding chu ka va hmu. Inchhungah lutin rei lohah rei lohah chuan. Mi panga chu an rawn inzui chhuak a, Sangtei, Tetei, Sangpui, Nawi leh mikhual nula Mawimawii te an ni. Mawimawii hi Tetei te chhung niin an lo zin a ni a. Mawimawii hi nula kan ti tak na a, kan thianho ai hi chuan a nau deuh. Pumruaah erawh kan intiat tho mai. Pu Thangtea dil lam chu kan pan ta hlawm a, a hmun kan thlen chuan ni dang ang thauhin an awm ngaiin a lo la nuam reng tho mai. Kal ngun viau mah ila kan faisa paite, hmeh tur kan paite chu phawrh sap sapin hmeichhe lam pawn an ei tur hmawmsawm pai chu han phawrh vein, Awi, engzah man nge ka tih chuan Sangtei chuan Ka sawi lo ang tiin a kawr chung te chu phelhin ka inbual dawn a ti a, a kal nghal daih mai. Chapuar punga ei tur ai chuan hmawmsawm chi hrang hrang pawlh nuai a ei hi kan hmeichhia te hian chuan an duh zawk hmel tih nak nak chuan ka thiante chu melhin Rawng chu kan bawl ho mai dawn nia, a thlai chhe chuang lo ka ti a. Sawma chuan, Dik chiah a ti chu kan nui sup. Kan rawng bawltu kha a ni hrim hrim a. Chutia kan ti ti chhung chuan Sangtei leh a thiante chu an lo ri laih laih tawh. Dil hi a zau tha pangai ve khawp a, a ko atanga hlam sawm bawr vel hi chu a thuk hran lo. Kawng bawr. Chen chu a ni ve a, kan vai chuan mi sawm pakhat kan nih chu. Kan thawm pawh a tha ham ham khawp mai. Sawma chuan fiamthu te a thawh pah bawk a, kan hmeichhia te chu an nui leh uar uar thin. Vawina kan thil tawn tur hi hre lawk nghat ila, ka kal lo hrim hrim ang. Chutia engmah ngaihtuah nei lo leh Thla muang taka kan rik laih laih lai chuan dil lai tak mai chu a rawn phul ta bulh bulh mai le. Fit thum vela sang chuan a phul ang. Chutah le, rulpui lian tha tawk tak mai hi a rawn chhuak ta zal zal mai. Hmeichhe ho chu che nasa tak an ni. Kan lam pan ta lo chuan dil hnar lamah chuan tawlh chho zal zalin Kan ngawi thap tawh a, Rulpui lah chu a lian tha si. Tlitsawm panga aia tawi chu a ni lo hrim hrim ang. Chutia kan thlereng chu dilah chuan chhum chu lo zingin Rulpui pawh chu kan hmu vuai vuai. Kan en reng lai chuan hmeichhe tleirawl chu a lo lang hlawl mai le. Rulpui chungah chuan a thu ta vang mai a. A thu chiah chu nuam a tih hmel em em lehnghal. A ke te chu tui chungah chuan phen laih laihin chhum zing chuan a khuh bo ta a ni. Chhum zing a reh hnu chuan engmah hmuh kan nei ta lo. Mak ti chuan kan in en he haw a, kan haw ta dial a ni. Mak ka tih chu kan thawm a nat teh reng nen Min hria pawh a an awm lo kha a ni.